biex insabħu d-dar tagħna u ħa nuri wkoll xi affarijiet oħrajn. Eżatt, ta' xi ħadd ieħor, xogħol ta' xi ħadd ieħor li ġejt ispirat minnu jiena biex nagħmel ix-xogħol tal-lum. Tajjeb, tajjeb. U jiena qed nara libsa vera sabiħa. Ħa nara dur li waħda, ħa nara sitt. Innotajta? Iva, ħafna. Mela ħa ngħidlek xi ħaġa. Għadni ma tlek xejn fuqha. Din libsa li lili laqtitni immens hija xi ħaġa speċjali ħafna. Din libsa magħmula kollha minn materjal irriċiklat. Wow. Qed taraw di fidejja. Din hija waħda minn dawk li jkun hemm mal-lanet tal-ikel tal-qtates. Dawk qegħdin kollaw. Il-materjal li minna saret il-libsa Darba kien flixkun tal-plastik. Ukoll. Il-pressa maħduma kollha bl-idejn. Iż-żieb kien użat f'xi ħaġa oħra u issa tpoġġa f'din libsa. Wow, u libsa oriġinali immens, libsa li ideali biex toħroġ biha. Jien għalija rajtha kapolavur, però il-persuna li għamlitha din il-libsa tagħmilha b'passjoni kbira, b'arti kbira, b'kreattività kbira u mhux fuq livell kummerċjali, jiġifieri din hija namra ta' din persuna li ħajkoll inħallik ħalli mur niltaqa' magħha. Tajjeb, inti ħad tibda taħdem. Jiena għandi kurżi ta' nkun naf minnu. Mela darba ngħidlek, jiena nixtieq immur fejn id-disinjatur bravissimu James. Hello James, kif inti? Ħaġa grazzi tal-lifsa kemm isabiħa. Eh, din hija waħda mill-kreazzjonijiet tiegħek inti d-disinjatur bravissimu tagħmel din il-ħaġa bħala namra eh, fil-ħin tiegħek. wara x-xogħol normali. Eh, naf li inti attiv ħafna wkoll titma eh, il-qtates u allura dawn ġew minn hemm ukoll ma tarmi xejn. Ma tarmi xejn. U kont xi ħafna mill-ambjent ta' madwarek. Iva, oriġinarjament minn hemm beda kollox. Kif dejt din in-namra, James? Eh, mhux f'kombinazzjoni ta' il-namra għall-artija ġo fija huwa xogħol fl-aħħar tal-ġurnata. Però rrid nikkrea xi ħaġa minn mill-affarijiet nirreċikla, U l-iktar żewġ affarijiet li huma il-ħin kollu mmiss magħhom jiena huma l-karti fil-ħin tal-ġurnata tax-xogħol u huma dawk il-laned li għadek kemm urejt li wara l-ħin tax-xogħol niftaħ ħafna minnhom. U minn hemmhekk pruvajt nagħmel dik ix-xi ħaġa differenti li fl-istess ħin turi n-nies li minn xi ħaġa li tiġbor mill-borża l-bajda, dik li aħna ngħidulu l-iskart reċiklabbli, tista' toħroġ xi ħaġa artistika. U abbinajt il-passjoni tal-fashion mal għal kemm mhux biss imma eh, nittrattaw il-fashion għax huwa l-qofol ta' kollox fejn in-nies jisom iktar saru saru jafuni tikka. U minn hemmhekk bdejt bil-karti u magazines li kelli akkumulati għax meta ma tarmi xejn dik tkun problema. U. Għali, inti ma tarbi xej. Nafx ġifiri, għax ma eħe, veru. Iġi zmin fejn ta' jissib, eh? Eħe, eħe. Issiba, issiba u ħadd. Tafja minn xaħat flok tal miegħu. Ħadd pjaċir li għalmenu kien l-użu tagħhom kien eh, għal skop li anka jien kont sorpris li ntlaqa tajjeb ħafna. Għax. Eh, dan għamiltu bħala mm, passatem. Ma kien hemm lebda intenzjoni partikolari, ġifieri bdejtu b'passatemp u mbagħad xi ftit nara. U għandna xi ritratti tal-kreazzjonijiet. Iva, dan il-passaġġ ta' dawn l-aħħar qisu tliet erba' snin kif evolvew għax din għalkemm kienet minn dejjem qisu ħadet il-boost tagħha. Hekk hu. Fil-fatt dak huma ż-żewġ affarijiet li għadna kemm semmejna huma l-karti, magazine papers, gazzetti. Jiġifieri dawk l-ilbies tal-karti. Iva, iva, għandek għandek waħda minnhom hija magħmula kollha minn karti, karti reċiklati, maqtugħin, iwivjati, jiġifieri. Tidħol it-teknika tal-origami issa nsemmu aktar tard. U l-oħra hija magħmula minn dawk l-anelli. Fil-fatt hemmhekk użajt anke l-għotjien mhux ġast il-ħolqa. Issa dawn meta tiftaħhom inti mbarmulek jiġifieri toqgħod terġa' tillixxihom. Toqgħod tillixxihom b'idejk, tiddritthom ġieli tuża xi martell. Iva, u ma tiġrix bil-mod, tiġri ġifieri biż-żmien, mhux xi ħaġa li għamiltha mill-lum għal għada. Eh, fil-fatt, dik li tatni kuraċ hija dil-libsa li qed tidher bħalissa fuq it-television li forsi ma xi telespettaturi wkoll familjari għax ehm, dina libsa li marret tikkompeti bija eh, rappreżentanta Maltija Marija Ellul tliet snin ilu l-Eġittu kien hemm 80 kontestant minn madwar id-dinja kollha. L-iskop tal-konkors huwa ta' eh, libsa bażikament mis-Seco International, libsa magħmula minn affarijiet reċiklati u il-fatt li jien użajt dawn il-lotjiet, dawn il-ħoloq li tiġbed bihom lotjien, eh, hija xi ħaġa iktar milli partikolari, mhux li tintuża daqshekk. Forsi jintużaw dawk tal-bottit tal-luminata u tal-birer, però mhux dan il-landa partikolari li għandha dik id-debi. Hija ikbar u għandha dak il-kulur eh, ta' deb. Allura mm. ta' tik dik iċ-ċertu iktar lussu. U fil-fatt qed li il-drab ta' taħt ukoll kien parti minn portiera qabel. Jiġifieri. Kienet dik kienet dak huwa konkors li kien strikt ħafna li inti tittuża kollox reċiklat. Il-fatt dak huwa l-lining tal-portiera li inti tuża u ħafna mid-drabi ħasra dak jiqpa' tajjeb għal portiera tiffidja u hekk u jiqpa' tajjeb u ħsiltu għaddejtu u fassalt il-base minnu. U l-passjoni l-oħra hija l-karti. Il-karti hija xi ħaġa li minn żmien l-iskola Inħobb l-origami, nħobb nitwi, niffolja. Ġib daw kollha karti mitwijin. Dik hija libsa magħmula minn biċċiet ta' magazines u kollha eh, fimni meta wieħed. Ma tistax poġi biqeda biha. Le, fil-kastadin le, għax dawn huma biċċiet artistiċi. Tista' timxi biha komdu ħafna, però għandek il-folds ġo fija ma li tersaq viċinu tara l-apprezzament ta' kemm il-tiwija fija l-karta, hemmhekk naħseb in-nies dak li japprezzaw. Fil-fatt dan huwa ritratt ieħor fejn imbagħad komplejt nevolvi iktar il-passjoni tal tal-folding. Dawk karti wkoll. Karti, eħe. U l-karti importanti għax huwa relatat mal-programm u importanti għalija għax nemmen ħafna biha. Huma karti li jiena niġbor minn stamperiji, minn dawk il-basktijiet li jkollhom offcuts. Le, nipprova ma nixtri xejn. fil-każ ta' kart jiġifieri, kollha jkunu offcuts ta' xogħol li jkun użat li jkun mormi. Allura s-sodisfazzjon ikun ikbar. Imbagħad minn hemmhekk bdejt noħroġ nesperimenta b'iktar folds, fil-każ ta' din partikolari kienet tagħmel parti minn kollezzjoni sħiħa li tellajt il-Verdala. through the Chamber of Fashion Malta li jorganizzaw eh, serata ta' kultura taħt il-patrimonċinju tal-President u l-fondi għal Community Chest Fund, ġifiri dejjem dejjem ikun hemm dik ix ħaġa relatata mal-volontarjat. Allora nidħol għalija biktar qalb. U eh, qisu baqgħet tevolvi minn ħaġa ġġib l-oħra. Fil-fatt, din li qed naraw issa, din hija l-ewwel libsa li għamilt bl-istess materjal li għandek inti fuqek illum. Allura spjegali kif kien fl-ixkun da. Daka wara riċerka li għamilt għax ovvjament kulħadd beda jgħid li l-ilbiesi tal-karti sbieħ imma dejjem dik il-problema kif ħadd tpoġġi fuqhom kif semmejt inti. Qatt imma da bilfors jeżisti xi ħaġa għalkemm mhux daqshekk popolari. Għamilt riċerka u ovvjament sibt li qed isir materjal mill-flixken tal-ilma meta jiġifieri jinġabar il-flixken tal-ilma kumpaniji li dan il-materjal jinħassel jiġi flejk sem proċedura li intkom fil-programm. Ġa spjeganna Daniel ħafna. U meta qalinna Forsi telespettaturi inkluża jiena isni ma stantx stajt nifhem x'inhu, imma fil-verità dan huwa Jiena jiena kelli xorti nara ħisir il-proċess, jiġifieri u vera. Jerġgħu jġibuh qisu materja prima. Jġibuh materja prima, fil-fatt jiġi jiġi qisu boċoġ żgħar tal-ġeblow li minnu jsir ħajt. Li dak il-ħajt ikun il-polyester, jiġifieri anke aħna nixtru ħajt tal-polyester, imma d-differenza huwa li l-polyester huwa polyester maħdum mill-flixken tal-ilma reċiklati. U ovvjament dan jinsireġ, jinsġuħ, jintiseġ u jsir drapp. U mbagħad minn hemmhekk bdejt immur għal dan id-drapp li fl-istess ħin baqa' baqa' taħt il-kategorija tar-reċiklaġġ għax dak għaddi end of the day kienet dik li dejjem xtaqt jiena. U Hawnhekk u mbagħad minn dik il-libsa l-blu li marret għal Miss Weird, mhm. għamilt kollezzjoni sħiħa li l-libsa tiegħek tagħmel parti minna li kellek kienet kollha eh, sewda u bajda minħabba li użajt il-fdalijiet tal-fdalijiet terġa' għax huwa materjal li minflok xtrajt rombli kbar għax ovvjament ma kellix għalfej, xtrajt il-fdalijiet użajt il-fdalijiet ta' dawk ir-rombli l-kbar. Allura jisni rrid ninqeda b'dak li kelli. U ħallat it-teknika tal-folding għax bilfors ridt nagħmilha u did-darba t-teknika tal-folding applikajtha fuq id-drapp stess. U dawn kollha tagħmilhom inti bħala espressjoni tal-arti tiegħek. Eżatt, hemmhekk mort Ruma, mbagħad fi Ruma kien id-debut tiegħi. Xi ġmiel hemm il-libsa tiegħi ara fuq il-mudella. F'Ruma speċi kien id-debut fejn ħadt pjaċir li japprezzaw ħafna x-xogħol tal-idejja. Fil-fatt hekk nistgħu Norik xi ħaġa, kull fold li hemm fuq id-drapp fil-verità tittibda bil-karta. Bil-karta. Ġifieri din il-werqa tal-karta u mbagħad jiena ttrasferixxejtha fid-drapp. Mamma mia. Xi preċiżjoni, inti perfezzjonist ukoll bħali. Hawnhekk tinqabad ħafna, jiġifieri l-iktar ħaġa antipatika sa ċertu punt, li waqt li tkun qed tagħmel dan ix-xogħol, jekk inti jkollok xi qarsa li ma tindunax biha u dan isir bis-sħana, jiġifieri trid tagħmlu bil-forn, jekk dik il-qarsa ħriġtha fl-aħħar irrovinajtha, jiġifieri trid tkun vera vera attent mill-bidu nett. Tagħlagħġeb, eh? Meravilja. U ġibtilna xi ftit mostri oħra, biċċiet mill-libsa tiegħi wkoll fil-verità. Għax kellha biċċiet differenti. Wow, James, proset. Jista' eh? jsir affarijiet minn affarijiet li aħna naħsbu li jista' jintrema, hija arti fl-aħħar. Ekku, hija arti li inti tagħmel passjoni kbira b'dedikazzjoni u nista' ngħid professjoni professjonalità kbira wkoll. Grazzi James talli eh, selliftili din il-lifsa biex inkun nista' anki nuri lit telespettaturi x'tista' tagħmel eh, u x'qed isir mill-materjali li intom tirriċiklaw, jiġifieri għandna nagħmlu dak li nistgħu biex nirriċiklaw il-materjal u minnu noħolqu wkoll Riżorsi. Grazzi James tal-li Grazzi kont lilek, magħna. il-proset tal-programm. Grazzi, grazzi, napprezza mmens. U ħammur daqsxejn fejn Karlo, issa x'inkella jieħu għalih, eh, jekk inħallih waħdu. Karlo, Ma ħadx għalija. le, all right, dak Ħadd laqwa pjaċir nara inti. x-xogħol ta' James meravilja. Xi ġmiel, u Ħafna, x'arti ħafna. sabiħa. Intom it-tnej pers- persuni kreattivi, it-tnej bravi fl-arti u applikajtuhom fuq livelli differenti, hekk inħoss Eżatt, jiena. eżatt. Issa l-importanti li ma nċabsu ilux sewa, allura ħana għoddu. Xed tamil illum mela, mela il-sajn suwet li? Iva, għara, bdejt din hija eh, biba ta' kċina. Mhm. ħafna drabi meta niġu biex nirrenovaw kċina, narmu l-antik biex ovvjament tidħol il-kċina l-ġdida. Ma jiena li ħankun qed nagħmel din Bħalissa li għamilt użajt tliet. Dik kienet kulur l-injam. Kienet kulur l-injam, eżatt. Kull ma għamilt jiena użajt tliet kuluri, tliet shades differenti ta' roża u użajt is-sistema tal-blending. Vera ħareġ sabiħ il-blending tagħha. Biex joħroġ effett differenti. Issa di ħatkun biċċa li tista' tintuża ġo bedroom. Ġokama tas-sodda, speċjalment għan-nisa f'dal-każ, għax ħa nkun qed nuża image transfer. Kemm inħobbu l-bastier jiena. Eżatt, il-bastier. Eżatt, u ħa nkun qed inżid ukoll ftit kliem ieħor bi stencil u mbagħad ovvjament nużaw il-famuż xema' kannella. Ma ma dak dak żgur ma jonqos. Eżatt, hawnhekk għandi biba oħra ta' biba oħra ta' kċina. Fil-fatt din m'għandix il-frame ta' barra. Imma kif inhi tista' tintuża wkoll biex isiru bil-kliem fuq. Ġifieri hi tidher daqsxejn qadima u dak li jkun jgħidlek issa dista' nagħmel biha ħanarmiha. Kif tinżebgħa? Imma fil-verità kif tiżbogħha tieħu ħajja. Nistgħu nużaw pereżempju jew stencil li jkun fiha ittri waħedhom jew inkella stances li jkollhom diġà l-kliem lesti fuqhom. Li f'dal każ, pereżempju, jiena li nħobb ħafna l-kafè, nagħmel waħda bil-kliem fuqha skont il-burdata li nkunu fiha, skont f'liema kamra ħa npoġġuha. Mhux hekk, tagħżel hu. Eżatt, tagħżel. Fej fej ħat tagħmilha u x'ħat uża materjal. Tista' tikteb bidejk, naturalment, jekk tkun tinqala biex tikteb bil-kalligrafija inti. Però jekk le jeżistu daw l-istensils li isolvulek il-problema, jew inkella taqta' il-kliem u tagħmel decoupage. Ġifieri huma affarijiet kollha. U jekk it-telespettaturi nnutaw, warajna u fl-istudju għandna affarijiet differenti milli jkollna s-soltu. Ħanibda ninnota jiena wkoll għax jiena dħalt hawn ġewwa ma ħaristx. Ħares warajja. Eżatt, dan huwa dan huwa kollu xogħol ta' ħabiba tiegħi Janet Spiteri mhm. li tuża l-injam kollu huwa riċiklat. Ġifieri bażikament ix-xogħol kollu li hawn huwa xogħol li eh, maħdum minn injam eh, li nstab Eh, Xi ġmiel għandna din ukoll. Eżatt, inja marrimi, għandna din. Londri. Tal-Londri, għandna ta' Dreams, għandna din. Il-cloth hanger, in-naħa l-oħra. Eżatt, hemm in-naħa l-oħra tal-istudio wkoll. U hawnhekk fuq il-mejda għandi din, pereżempju magħmula minn biċċa njama ta' driftwood. Din sabitha kif inhi din l-injama. Kull ma għamilt żiedet. Probabbli telgħet mal-baħar din, milli qed nista' nifhem jien. Eżatt, eżatt. Telgħet mal-baħar, ta' għamlitilha treatment apposta ovvjament biex ma tkomplix titqaddem. F'dan il-każ naħseb tista' tuża anki x-xemgħa, hux hekk? Eżatt, tista' tuża, eżatt, tuża x-xemgħa. U għamlet dan il-hanger biex jiġi biex tkun jista' jinti. Ġmiel, ara din xeħla. Dik l-istess ħaġa, dik hija biċċa njama mormija pratikament, kull ma għamlet żidet dal-flixkun li huwa flixkun tal-ilma li jinstabu ġol bars u restaurants. Din tista' tinxtara U ġili jkollok anka affarijiet fil-garax minn daw li tħallihom hemm. Iva, iva. Tixtrihom ma tużahom. Esa, jekk infittxu ġol kaxxi kollha li jkollna jew ġol garax jew garax jew fil-kamra ta' fuq il-bejt. Esa, ikollna daw l-affarijiet, ġifieri nistgħu nsibuhom eh, u bażikament nistgħu nsebħu d-dar tagħna minn daw l-affarijiet li mhux ħajswewna flus. Jiena Karlo, programm wara programm ma xbajtx

Lura ma naf l-istudio u kif għettilkom issa se ngħaddu biex niltaqgħu ma' Angelik Lofaro illi ġejja minn Nature Trust. Angelik, nilqak lura fil-programm tagħna diġà kont magħna. U wassaltilna ħafna tarif interessanti fil-fatt. Illum se nitkellmu fuq pass ieħor. Però qabel xejn xtaqt nibda billi nirringrazzja lilek u lil ħafna volontiera li jagħtu sehemhom ma' Nature Trust għaliex naf kemm tqattgħu sigħat minn ħajjitkom dedikati fuq dan ix-xogħol. U dis-sena bi tliet bejtiet tal-fkieren fejn is-soltu bejta waħda jkollok xarej, bi tliet bejtiet intervalli differenti l-erba' xhur sħaħ tas-sajf. Intom tkunu magħhom 24 sija kuljum fil-fatt. Jiġifieri grazzi lilek u lill-volontiera kollha għall-ħin li tagħtu lil Nature Trust għal dan ix-xogħol siwi li tagħmlu. Illum se nitkellmu l-iktar fuq is-salvataġġ. jiġifieri, u r-riabilitazzjoni meta intom issalvaw l-annimali u mbagħad tuhom il-kura meħtieġa u terġgħu titilquhom lura fl-ambjent tagħhom. Però ħa nibda minn hemm, liema annimali jaqgħu taħt il-kappa ta' Nature Trust? Mela, fil-każ tagħna aħna nieħdu ħsieb l-annimali kollha protetti li hawn f'Malta ħlief l-għasafar. Allura qed ngħidu Fil-każ tal-baħar. Fejn imbagħad tidħol il-BirdLife li kienu magħna wkoll. Eżatt. Fil-każ tal-baħar nieħdu ħsieb il-frieren u d-dniefel li dawk tkellimna anke fuqhom fil-programm li ġejt fih l-aħħar darba. Fil-każ tal-art, mbagħad għandna l-qniefet, is-sriep, ix-xruż li huwa l-ġurdien ta' mnieħru twil, il-kamaleonte, iż-żrinċijiet, il-ballotra, dawk kollha jaqgħu taħtna. Għandna l-frifet il-lejl li jaqgħu taħtna wkoll. So, għanna varjetà kbira ta' annimali li Iġifiri aħna qed ngħidu meta xi ħadd jiġi inkuntat ma' xi annimal ta' dan it-tip li jkun imweġġa' eh, titħlu intom. Mela, tiddeskrivilna naqra x'tagħmlu bihom? Mela, eh, fejn jitlu l-qniefet, Ġeneralment jaqgħu taħt żewġ kategoriji. Għandek il-babies, illi għandna anka xi ritratti ta' xi babies illi konna li tal-burreġija ta' tijomna. Fejtlu babies jihdu ħafna aktar xogħol. Ekku, huma jkunu vera, vera, vera żgħar. Ħanini! Ta' dik l-età ikunu għadhom irid xi ħadd li jżoqqhom kull satej tliet sigħat, ġifieri Meta jiġu għandna ta' dik l-età jieħdu ħafna ħafna ħafna ħin. Ġeneralment jew tkun għamlet xi maltempata u kaxkret il-bejta jew inkella l-omm ikun ġralha xi ħaġa u ma marritx lura lejn il-bejta. So dak huwa erja partikolari tal-qniefet. Umbagħad għandek l-qniefet li huma l-adulti illi ikollhom injuries differenti, ikollhom minnhom. Ħafna minnhom jitafġu mill-karozza. Ħafna minnhom eħe, għax huma kif jaraw dak id-dawl tal-karozza jiffriżaw u jekk dak li jkun ma jibbrejkjax fil-ħin sfortunatament eħe, però jkollna ħafna injuries speċjalment bl-istrimers, dawk li jkunu qegħdin biex jitrimjaw il-ħaxix. Għax hu il-qanfut matul il-ġurnata jkun rieqed. Allura jemmet inti jkun qiegħed da da da dan huwa Julius Caesar. Et isemmu għom ukoll. Iva, iva. Eh, Daġi għanna bil-spines kważi kollha mwaqqajn. Ma stajniex għal-bidu niddeterminaw jekk hux mm. allerġija għal bżieq tal-brijat, jekk hux allerġija għall-ikel jew kundizzjoni oħra tal-ġilda. Allura dak kien qiegħed kompletament f'iżolament minn nifet oħra li kienu għal-riabilitazzjoni biex jekk kellu xi ħaġa li tittieħed ma jieħduwiex l-oħrajn. Għax ma nistgħux nagħmlu contact tracing tal-qnifet. Eh, fil-fatt li tratta wara huwa Julius Caesar, eżatt, eh, dak hu, eżatt wara. Eh, Alla jbierek kif tella u xaru. Pero dak kien ilu għanna riabilitazzjoni tliet xhur nofs biex reġa' tella xew kollu. Mbagħad ħlisnieh. Eh, imma ħafna mill-injuries tagħhom issibhom jew pereżempju kellhom xi gidma ta' annimal li infettat u tara tara sew il-bulge tara sew fejn l-infezzjoni taħt li dik tkun trid tiddrejnja għand il-vett. Ehm, imbagħad ikollhom bżonn l-antibiotics, ikollhom bżonn ammont ta' żmien ta' riabilitazzjoni. Ġieli il-ferita tant tkun infettata u mimlija insetti illi ma tkunx tista' salvom. So fejtlu l-hedgehogs ehm, hemm ammonti differenti ta' sitwazzjonijiet li nsibu. Fejn jidħlu l-frifet il-lejl, ġeneralment eh, ikunu għax jew ikunu minħabba xi raġuni jew oħra surdew u sabu ruħhom mal Kellimna fuqhom fil-fatt u nqabdu minn qtates, pereżempju, fil-fatt mm. dan ma kellux injuries per se, allura ġast iċċekajna li mhux dehydrated u hekk u reġa' ġi released. Però r-ritratt li jmiss tista' tara it-toqob eh, fil-ġwienaħ. Ah. To be fair, If, jekk il-kundizzjonijiet ikunu tajbin, qed jiekol sew, dawk it-toqob jagħlqu waħedhom, bħal ġilda tagħna, jerġgħu jikbru. Allura, ġast nagħtu Però diffiċli naqra. jtir hekk, ma jtirx. Hekk le, għalhekk dak iż-żmien ikollu Irid bżonn fiq. ir-riabilitazzjoni, però eh, eh, il-ġewna bħal ġilda tagħna, jekk hi toqba żgħira, ħa tagħlaq waħedha and ehm, u mbagħad tkun tista' titilqu. U mbagħad għandna srib. Is-srib ġeneralment Jew iċemplulna n-nies ippanikjati għax sabu serp id-dar u jkunu jibżaw minnhom. Allura ma naħsibx li ħadd jieħu pjaċir. Allura aħna dak da kien ġo bitħa ta' xi ħadd. Daħal ġol kanna kiel xi ħaġa u weħel. So da eh, immonitorjajnih two three days, once li diġerixxa dak li kien kiel telaq waħdu. U li ġara kien weħel. So, pero ġeneralment is-sriep l-iktar li jkollna li jkunu daħlu fid-dar ta' xi ħadd aħna ġas immorru nixbruhom Umbat ehm, nerġaw nitulqu għom. Iġvi għal kull problema ta' dan it-tip wieħed għandu jċempel il-nature trust. Yes. Tajjeb, untu kom iktar xogħol. Eh, nota problem, nota problem. Naf li tiltaqgħu wkoll xi kultant ma' annimali eżotiċi. Iva. Mhux suppost ikunu fejn qegħdin hemmhekk għandna. Ir-release dak huwa release ta' wieħed mis-sriep. Mis-sriep li għamilna. Eh, eh, fejn jidħlu speċjalment is-sriep aħna Malta għandna erba' speċi li huma speċi Maltin. Dak wieħed minnhom li. Dak wieħed minnhom. Ġieli morna eh, u nsibu serp li mhux lokali, jew ikun egzotik ta' xi ħadd li ħarab, jew ikun egzotik ta' xi ħadd li Ma rridux iktar? Ma rridux iktar. U ħaseb illi l-aħjar idea hi li titfgħu barra. Eżatt, iġifieri meta jkun hemm. Mhi idea tajba xejn. Meta jkun hemm serp dejjem importanti illi dak li jkun jiċċekkja magħna għax jekk huwa eżotiku li ħarab dak ma jistax jiġi rilaxxat fil-kampanja Maltija. Darba minnhom mort fuq kol ta' serp sib pajten. Ġifieri, eh. U darba oħra mort fuq kol ta' ballotra u Flok balotra sibt mink. So, mhumiex ta' komuni ħafna illi mmorru fuq calls u nsibu annimali eżotiċi, però hija possibilità. U dawn l-annimali eżotiċi qatt m'għandhom. Qatt m'għandhom eh, jintelqu fil-kampanja Maltija. Tkellimna wkoll x'effett. jagħmlu effett vera ħażin fuq Kunu speċjali għalina. Ekku, ekku, speċjali li tkellimna anki rigward ħut ukoll eh, f'dan il-qasam. Anġelik, L-aħħar minuta żgħira, malajr kemm jista' jkun sejħa għal min forsi qed jismagħna u jixtieq ikun volunteer ma' Nature Trust. Mela, jekk hawn min għandu l-ħin, ma jibżax minn dawn it-tip tal-annimali u lest li jieħu t-training li jkollu l-permit apposta biex hu jkun jista' jħendilja dawn l-annimali, jikkuntattjana fuq din l-email info@naturetrustmalta.org. Għidulna li intom interessati aħna nagħmlu gruppi gruppi training. Għal min ikun interessat u mbagħad immexxu minn hemmhekk. Grazzi Angelik, interessanti bħal dejjem, għal darbohra proset ta' xogħol li tagħmel bħala volontira inti u sħabek kollha. Se nifqu għal ftit momenti ta' riklami, ibqgħu magħna se nitkellmu fuq il-kwalità tal-arja li għandna f'Malta u wara mbagħad se nitkellmu fuq it-tappijiet tal-flixken tal-ilma madani. Ibqgħu magħna. dejjem għaddejjem maġlin, Karlo. Inti maġġel biex laħħaq. Jina maġla mal-mistidna tiegħi ġejja sejra minna l-oħra. Il-Marija xi progress dak f'dal ftit ħin li naw. Iwa, mexxejt, sa mhux ħażin. Fil-fatt, il-biċċiet ta' xogħol mhux dejjem jieħdu ħafna xogħol, eh? Le. Ħafna ħin, għax jiena wkoll xi kultant. bżonn ftit prattika qabel u biex tibda, biex tibda, biex torganizza ruħek biex tibda. Iva, fil-fatt jiena eh, ikolli nisejdu li ma x'għandi bżonn l-ewwel ħaġa. L-ewwel ħaġa għandek bżonn bħal kull oġġett ieħor l-għodda biex ħataħdem. Allura importanti li jkollok kollox, tkun taf minn fejn ħatibda u kif ħatkompli U mbagħad Fil-fatt illum dak li għamilt qabel ġejt għandi tray. Ok. Ikraħ. U deċidejt li namillu dekupaġ. U allura biex forsi xi darba jsir, siltu dal-ħodu, l-estejtu, għazilt it-tixju li ħanuża. Tajjeb. Poġġejt il-pinzel u poġġejt iż-żeba. Issa meta nsib ftit ħin, nagħti l-ewwel passata, xinkella ma nasalx. Imma kif qed tgħid, l-ewwel trid tipprepara qed qudiemek qed taraħ, poġġejtu f'kantuniera ħalli ħafna. Mela, mela, kemm ġibta sabiħa proset. Nuru ftit fej wasanna, nuru lit telespettaturi mela li għamilt hawnhekk u żajt eh, biċċtej dekupax eh, li huma bażikament stampi Bħal daw, u xek. Eżatt, dawk huma rice paper, ġifieri Ok. karti tar-ross Mhm. em, u bqajt inżomm em, it-tema bażikament. U għamilt il- l-image transfer. l-image Ġifieri daw ma transfer xajtomx ġifieri daw- flimkien inti. Le, le, huma. Ah, em, għadtom inti. Eżatt. U żewġ affarijiet minn żewġ pajjiżi differenti nsertaw. Allura eh, inħobb naqgħad ukoll eh, meta jkolli ċans li nsifer ftit, insib oġġett partikolari li li- li li jolqotni u nużah ma' xi ħaġa oħra li nkun xtrajt minn xi mkien ieħor. Ikollok diġà idea f'moħħok, però dawn qed ifakkruni ħafna f'paġni antiki ta' xi ktieb antik. Iva, iva, fil-fatt hawnhekk hawn iktar minnhom. Din hija paġna minn bażikament minn dizzjunarju. U kif Ovvjament żidulhom l-istampi u l-istampi. Tista' tagħmilha inti, tista' toħloqha inti. Eżatt, tista' toħloqha inti, eżatt. Ikollok karta antika u tuża stampa fuqha biex inti toħloq l-effett li trid bażikament. Il-buzzword tal-lum naħseb taqbel ħafna ma li qed nagħmlu. Iva, l-buzzword tal-lum hija ridu. Mhm. Bażikament eh, tfisser terġa' tagħmel. U hekk dak qed tagħmel, il-kċina ħa tagħmilha xi ħaġa oħra. Eżatt, il-biba tal-kċina ħadd mur fil-kamra tas-sodda jew nkella fej il-powder room, forsi hemm min għandu daw il-kamra jew il-budwar. Illum imma bil-postijiet żgħar li għandna l-powder room eh, nixtieq li għandi waħda imma. U jien ngħidulha powder corner. All right, mela. okay, powder corner għandna. Eżatt. U l-idea hi anka jekk pereżempju għandek tnej jew tliet bibien tista' tagħmilhom anka bħala eh, forma ta' paraventu tuża eh, ċappetti u taqadhom flimkien biex inti mbagħad tkun tista' żżejjen bihom. Ġifieri mhux bilfors jeħlu mal-ħajt, tista' sserraħhom fuq xi biċċa mara u hemm min anke jużhom fl-art pereżempju ħdej l-għamara bħalma għamilna aħna eh, f'dal-każ. Eh, għandna waħda taħt il-mejda? Iva, għandna waħda taħt il-mejda li hija fuq il-fishing, hija xogħol Ġanett ukoll u dik hija biba minn kamra tal-banju. Di li qegħdin jiraw bħalissa. Kedib, ma tindunax li. Eżatt, dik hija biba ta' kamra tal U jiena ġili rajt il-kxaxen ta' xi ħaġa li jintużaw bħala eh, eh, xkaffa. Iva. Jiġu żbieħ. Dok jiġu żbieħ. Bil-pum kollox għax jiġu qisu qed iżejjen fuq ukoll. Eżatt. Carlo jiena ħa nħalli kważi lest imma ma nafx se fadal ix-xemgħa u tilħaqx inxiflek ftit. Sadanittant se mmur niltaqa' mal-mistiedna li jmiss tiegħi li hija Nadine Nadine Mercieqa, hello Nadine. Jiena nafek bħala Nadine Aksisa u naħseb anke telespettaturi tagħna kantanta bravissima, però illum qiegħda hawnhekk f'isem l-era. U se nitkellmu ftit fuq il-kwalità tal-arja u xek. Allura, eh, xtejdilna dwarna, nisimgħu ħafna dwar il-kwalità tal-arja u forsi jkun hawn min jgħid iżma' u ħafna tniġġis u hekk, però eh, intom kif tistgħu eh, tindunaw xi kwalità ta' arja għandna? Kif qed tajt tajjeb inti huwa suġġett kurrenti ħafna Hija, fl-opinjoni tiegħi, waħda mill-ikbar sfidi ambjentali li għandna quddiemna bħalissa bħala pajjiż. B'mod simili ħafna, ħafna cities oħra fl-EU qed jgħaddu mill-istess esperjenza tagħna. Eħe, nagħmlu monitoraġġ tal-arja fuq bażi kontinwa, ilha għaddejja għal ħafna snin, għal kważi jew iktar madwar ħmistax-il sena, jiġifieri t-trends ta' dejta li għandna huma pjuttost kbar. Nagħmlu dan permezz ta' real-time monitoring stations, qed naraw il-filmati hemmhekk ta' uħud mill-attivitajiet li nagħmlu. Hawn Malta stess? Iva, iva. Għandna erba' stazzjonijiet ta' monitoraġġ li jtuna d-dejta fuq bażi kontinwa, jiġifieri nkunu nafu l-kwalità tal-arja kif tvarja fi żmien kwarta. U dawn qegħdin. F'dik iż-żona. F'dik iż-żona, eżatt. Qegħdin l-Għarb Għawdex, Ħ'Attard, iż-Żejtun u l-Imsida. U bħalissa qed nagħmlu preparamenti. Tkun koprejtu l-erbat irjieħ ta' Malta biex. Eżatt. Biex niddeċiedu fejn ikunu jsir studju intensiv għaliex importanti ħafna bħal kull aspett ambjentali ieħor. Il-tniġġis tal-arja jvarja mal-popolazzjoni. mal-użu ta' riżorsi li nagħmlu aħna minnhom użu użu kuljum, jiġifieri l-elettriku, allura hemmhekk l-emissjonijiet mill-power station tagħna, l-użu tal-karozzi tagħna, allura fejn għandek popolazzjoni ikbar għandek iktar użu, għandek iżjed traffiku u ovvjament iżjed tniġġis. Nimmaġina fiċ-ċentru tal-gżira hija daqsxejn iktar. Hekk hu, fil-fatt mid-dejta li naraw permezz tal-istazzjonijiet ta' monitoraġġ li semmejna u hija ikkumplimentata minn monitoring network, sistema ta' monitoraġġ ħafna ikbar fejn nimmonitorjaw l-arja f'mitt punt madwar Malta u Għawdex, naraw differenzi sostanzjali f'areas jew postijiet, reġuni, fejn jgħaddi iżjed traffiku. Ġifieri f'kull triq jew f'dawk it-toroq illi l-influss ta' traffiku huwa iżjed b'saħħtu, hemmhekk it-tniġġis fl-arja huwa iżjed għoli. U allura mbagħad iġġib lil Malta, lill-pajjiż, f'pożizzjoni li jrid jagħmel ċertu għażliet. Għaliex hemm il-liġijiet li jikkmandaw l-emissjonijiet ukoll, mhux hekk, min-naħa tal-Ewropa wkoll. Hekk hu, u għandna nagħmlu primarjament dan kollu minħabba saħħitna, minħabba s-saħħa tagħna personali, minħabba l-ambjent madwarna u biex nissalvagwardjaw il-bini storiku tagħna wkoll għaliex il-tniġġis fl-arja għandu wkoll impatt fuq il-bini. Din interessanti naħseb il-kunċett ta' dik li msejħa acid rain, hux hekk? Proset. Jiġifieri li l-emissjonijiet jitilgħu fl-arja u meta tinżel ix-xita jinżlu magħhom u jqaxxru. U jittiekel dak il-binijiet. Eżatt, eżatt. Jiġifieri the reasons why we should we should contribute huma ċari ħafna. Issa li Malta nafu, ilna nafu għal diversi snin illi t-trasport, fit-triq qed nagħmel distinzjoni għaliex it-trasport tal-baħar huwa wkoll sors ta' tniġġis, imma mill-istudji nafu li mhuwiex daqshekk b'saħħtu jew ma jikkontribwixxix daqshekk daqs il-karozzi privati tagħna. Jiġifieri l-ikbar sors ta' tniġġis tal-arja huwa traffiku. Ekku, ekku. Issa m'hemm l-ebda dubju, ġifieri apparti l-istudji li juru li l-livelli ta' gassijiet mill-karozzi privati jew mis-sors kollu ta' road traffic huwa iktar iktar b'saħħtu, nagħmlu wkoll analiżi ta' trabfin kif rajna fil-filmati qabel fejn mill-kimika nkunu nafu s-sorsi u nagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa ġej mix-shipping, mill-cruise ships tagħna, mill-ibħra tagħna. Jiġifieri għandkom dettalji sew ta' dan bħala Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. U huma studji xjentifiċi li jieħdu ħafna ħin u ħafna xogħol u anke budgets, però huma importanti ħafna għaliex, jgħinuna nfasslu politika ambjentali. U hawnhekk joħroġ l-importanza tar-rwol tagħna tagħna kollha. Jiġifieri forsi daż-żmien mhux daqshekk faċli li wieħed jagħmel użu minn trasport pubbliku. Punt ieħor kif qed insemmu l- Fi żmien il-pandemija qegħdin ngħidu. Eżatt, eżatt. Ir-roti ma tantx jidher li huma għażla wkoll. Huma Hemm sitwazzjonijiet ta' periklu. Iva. Tkellimna ma' Meri Briguljon li tmur ix-xogħol bir-rota, imma uritna kemm sfidi tiltaqa' magħhom. Ekku, u l-isfidi li semmiet Meri li tkellimtu dwarhom huma reali ħafna, kif qed issemmi tajjeb hemm road safety issues li però qegħdin jiġu tackled ġifieri minn Transport Malta, hemm strateġija fuq cycling ġifieri li ġiet diskussa wkoll ma' stakeholders varji. U hemm pjanijiet oħrajn li huma healthy ħafna u qegħdin f'diskussjonijiet aħna bħala era, bħala aġenzija flimkien ma' entitajiet oħra. Il-pandemija għallmitna ħafna għaliex fi żmien fejn mhux għax ridna imma ħafna minna ħadmu mid-dar, kellna bżonn noqogħdu d-dar għal raġunijiet ovvji. It-traffiku naqas. It-traffiku naqas ħafna u l-livelli ta' tniġġis, b'referenza speċifika lejn pollutant relatat mat-traffiku li huwa nitrogen dioxide annotu, naqas bin-nofs fil-madwar ta' l-Imsida u Ħ'Attard ukoll naqas b'ammonti simili ħafna. Jiġifieri s-soluzzjoni għal Malta hi li nnaqqsu t-traffiku. Ekku. Jiena hawnhekk il-messaġġ żgħir li nixtieq ngħaddi huwa wkoll illi forsi bħalissa kif għedna mhux daqshekk faċli imma meta ħajjitna fil-futur hopefully qarib tkun daqsxejn iktar normali li nippruvaw nagħmlu iżjed użu ta' trasport sostenibbli. Pereżempju jiena meta mmur il-belt jew fl-areas ta' ta' tas-Sliema. Inħobb nuża l-ferry u ftit nara Maltin jagħmlu użu minnha. Ġifieri nibda minni li wkoll jiena rrid nagħmel bidla. Jekk wieħed iqabbel b'mod ċar kemm joħodlok ħin biex tipprova tmur f'ċertu lokalitajiet biex tagħmel qadijiet, tasal, teħel fit-traffiku, tipparkja, meta tikkompara ma' dan, pereżempju, bil. bis-servizz ta' trasport pubbliku tieħu ħafna inqas ħin. Nippruvaw ukoll kieku tkun idea ħafna sabiħa li nibdlu l-mod kif kif naħsbu. Jekk aħna nistgħu, ġifieri b'saħħitna u nistgħu nimxu, per eżempju, mhux ħa nsemmi r-rota għax forsi daqsxejn iktar diffiċli. Imma. Min ma jafx jirkibha lanqas, jiġifieri. Ekku. Għaliex m'għandniex nagħmlu effort u mmorru nixtru xi mkien qrib sakemm ix-xirja ma tkunx tqila ħafna u nippruvaw immorru bil-mixi, li tgħinna wkoll għas-saħħa personali tagħna. Ftit ilu kont qed naħseb fuqha, jiġifieri għax kont imdorrija mmur ċertu postijiet bil-karozza, issa li qed noqgħod qrib dawk il-postijiet, xorta nieħu l-karozza u qed jiena issa jmissni nibda nimxi. Tara, tara. Ma sakemm sakemm tbiddel daqsxejn ifimni sħana ma tgħinx lanqas. Imissa fis-xit wara l-affarijiet ikunu. Ħafna uffiċċji implementaw bicycle racks, showers, ġifieri l-efforts qegħdin isiru min-naħa tal-Ministeri u mill-ERA stess, jiġifieri rridu wkoll aħna nagħmlu iżjed effort u nagħmlu ħafna iktar diskussjonijiet u miżuri li qegħdin naħdmu fuqhom ukoll. Imma jiġi minna wkoll li through l-għarfien nagħmlu dak daqsxejn extra effort żejda biex nippruvaw nagħtu kontribut. Grazzi Nadine, messaġġ vera tajjeb ħafna u naħseb illi t-telespettaturi tagħna meta jisimgħu kelliema bħalkom ukoll jirriflettu ftit anke fuq il-prassi tagħhom. Jien almenu hekk inkun qed nagħmel hawnhekk. Nixtieq nippreżentalek kaxxa żgħira minn dawk bħala Kira tal-programm għamilhom Karlo għal mistednin tagħna, grazzi tal-li ġejt magħna, aħna se nifqu għal ftit mumenti bqgħu segwuna għaliex fadilna l-aħħar parti fejn illum se niżnu wkoll it-tappijiet tal-flixken tal-ilma ħalli naraw il-mistiedna tagħna kemm ġabulna minn dawn it-tappijiet fi tlettax-il ġimgħa biss.

Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna u bħalissa qegħdin tarawna mdawrin bit-tapit tal-fliexken illi inna niġbru mingħand il-mistiedna tagħna. Fil-fatt dawk li qed taraw hemmhekk u li se niżnu minn hawn ftit ieħor għax dan jiġab miegħu il-miżien huma tappijiet li ġabulna l-mistiedna tagħna f'dawn it-tnax-il ġimgħa illi ilna nagħmlu l-programm għaliex issa ħa nagħmluhom illum jiġifieri sa tnax-il ġimgħa ħa niefqu u dan jilġab xkora miegħu wkoll jiġifieri aktar tard se nkunu qed ngħidulkom kemm il-kilo ġbarna Hemm naqra kilos naħseb. Ekku, mhux ħażin. Għax taħsibhom ħfief imma mbagħad meta jiġu l-ħafna. Ħanibdew minn hemm. Għaliex għandna bżonnhom dawn l-imberkin tappijiet għalfej ikun hawn dawn il-miljuni minnhom. Ekku, tajjeb ħafna, miljuni fil-fatt kull sena jiġu ġenerati f'Malta. Bażikament huwa importanti ovvjament inti meta għandek friskun tal-ilma, tas-soft drinks, meta inti tiftħu u ma tkunx robt il-prodott kollu, trid b'xi mod talqu ġifi biex inti kemm iżomm il-prodott milli jaqalek eh, barra mill-friskun, kif ukoll biex iżomm il-prodott frisk. U forsi ħafna nies għalhekk jippreferuhom mill-lanet għax la darba tiftaħ l-għanda eh, ma jkollokx lok kif ta' laqa. Però dawn għandhom impatt negattiv ħafna eh, fuq l-ambjent, mhux hekk? Għandhom impatt negattiv ovvjament jekk jiġu mormija b'mod ħażin. Jiġifieri inti għandek ehm, impatt negattiv fuq l-art u fuq in-natura, jekk dawn jispiċċaw fit-toroq, ġifieri tibda tara wkoll element ta' ħmieġ, għandek ukoll impatt fuq il-ħamrija, għax ovvjament il-plastik mbagħad jibda jitqatta bix-xemx ukoll u jispiċċa jidħollok fil-ħamrija u meta ovvjament qegħdin fleli qiegħed jagħmlu impatt negattiv. L-ar impatt imma huwa fuq il-ħejjaq tal-baħar. Daw bażikament jista' jaqalek fit-triq bix-xita jispiċċa fil-baħar, jew inkella qiegħed bħal daż-żminijiet fis-sajf ħdejn il-baħar u jispiċċa jittitlef it-tapp u jaqalek il-baħar. Kemm trid tiġbor minnhom sfortunatament minn fuq il-bajjiet. Ekku, sfortunatament. U daw sfortunatament il-ħlejjaq tal-baħar jaħsbu li huma ikel, jispiċċaw jikluhom, jispiċċaw fl-istonku tagħhom u jagħmel ovvjament ħsara li hemm drabi wkoll li jispiċċaw imutu, ġifieri jsibu għasafar bil-plastik. Rajt dokumentarju ġifieri xokkanti eh, meta jiftħulhom l-istonku eh, l-ammont ta' plastik li jsibu. Inti għad jekk jintremew ħażin, kif nistgħu innaqsu mill-impatt la darba nużawhom, ħa ngħid hekk għaliex. Iva, u t-tnaqqis hija l-ewwel ħaġa, jiġifieri ir-reduce. Kemm jista' jkun ovvjament nippruvaw nużaw inqas plastik li jintuża darba, nużaw pereżempju fliexken eh, tal-plastik jew tal-ħadid li nistgħu nerġgħu nużawhom biex ovvjament jiġi ġenerat. Was-sajf eċċellenti għax jibqalek anke iktar kiesaħ dawn. Minnhom li jkunu jżommu temperatura. Hekk tista' terġa' tużah iktar minn darba, dejjem tajjeb li tista' terġa' tużah iktar minn darba. Jekk dan ma tista' tagħmel xejn bih għax spiċċa l-użu tiegħu, importanti ħafna li nirriċiklawhom, jiġifieri li nibagħtuhom għar-riċiklaġġ. Importanti li ma narmuhomx fil-borża l-ħadra, ma jiġifieri ma jibqgħux imwaħħlin mal-flixkun. Dejjem separatament iridu. U dawn ħafna drabi nirriċiklawhom ukoll għall-istrina. Jiġifieri għandna dal-proġett ta' li nirriċiklaw għall-istrina, jiena l-istrina nippreżenta kull sena allura hija xi ħaġa għal qalbi ħafna wkoll. Ħa nsegwu dan il-filmat u ara għaliex għandek tirriċikla t-tappijiet tiegħek.

Ladarba jerġgħu jsiru dawk il-biċċiet iż-żgħar, il-materja prima x'isir minnhom? Mela, bażikament it-tappijiet kif għattajjeb inti jitqattgħu hekk anke kif rajna fil-filmat, ehm, jiġu mdewbin u mbagħad jistgħu jew isiru tapp ieħor, mhm. ehm, jew inkella hemm ukoll proċessi li pereżempju jsiru deck chairs jew eh, street furniture jew partijiet mill-ħwejjeġ li nilbsu aħna stess. Jiġifieri. Eh, l-libsa tiegħi llum kont qed ngħidilhom lit-telespettaturi li hija magħmula minn hekk. Jiġifieri nirriċiklawhom daw it-tappijiet għaliex fil-verità huma riżorsa li la darba nħalqet almenu nibdluha b'xi ħaġa ġdida. Jekk narmuha fil-borża sewda tispiċċa fil-miżbliet tagħna u għall-kontaminazzjoni, mhux hekk? Issa, x'tappijiet jinġabru, Daniel, kollox? Mela, fil-maġġoranza t-tappijiet jinġabru kważi kollha, ġifieri anke fuq il-mejda qed naraw li għandna minnhom li huma tad-detergents, għandna dawk tat-tappijiet tal-kartuna tal-ħalib, għandek ukoll tal-baby food, ġifieri dawk it-tappijiet it-tondi li huma ċatti. tal-ilma, tas-soft drinks, l-iktar li nużaw b'mod regolari. U mbagħad pereżempju għandek ukoll ta' ċertu deodorants li tista' ukoll tutilizzhom. L-importanti li jkunu plastik biss, ma jkunux ovvjament imħalltin b'xi ħadid magħhom għax ovvjament joħolqu problema fil-proċess. Ġifieri jridu jkunu tal-plastik. Tajjeb. Issa, eh, xi ħaġa oħra li ħansaqsi, għax isaqsu li ħafna lili fit-triq ukoll. Imma jiena niġborhom fejn se nagħmel bihom, fejn se noħodhom. Ekku, bħal marajna fil-filmat, hemm ħafna postijiet bħalissa fejn qed jieħduhom għal kawża ġusta ovvjament għall-istrina, għandek il-Kunsill Lokali ta' Malta Għawdex, ħafna minnhom qed jiġbru dawn it-tappijiet. Jiġifieri staqsi l-Kunsill tista'? Eżatt, tista' staqsi l-Kunsill tibgħatilhom email tiċċempillhom. Għandek ukoll ehm, ħafna skejjel, għandna l fuq minn 130 skola li jipparteċipaw sena wara sena u jinġabru ehm, ammont sostanzjali minn hemmhekk. Ukoll ehm, għandna ċertu għaqdiet eh, ukoll uffiċini u entitajiet tal-privati u anke tal-gvern li jiġbruhom. Hemm xi sit li wieħed jista' jiċċekkja fuqu? tista' tidħol fuq il-Facebook page ta' Nirriċikla l-Istrina u inti tista' ssib eh, hemmhekk informazzjoni Il-postijiet kollha. hemmhekk. Iva. Jew inkella saqsu fuq Facebook is-soltu eh, nara ħafna min isaqsi u u dejjem ikun hemm fejn wieħed jista' jieħodhom. Xi ħaġa pożittiva Mhm. li qed naraw fuq dan din il-kampanja li din is-sena qed nikkalkulaw li ħa naslu għal 200 miljun eh, għal 100 miljun tap li jiġi miġbur minn 2011 law. Ġifieri minħabba din il-kampanja. Miljun! Minħabba din il-kampanja qed nikkalkulaw li dis-sena potenzjalment ħankunu qed nilħqu eh, li f'għaxar eh, snin nkunu tajna l fuq minn 150 elf eh, euro għall-istrina. Mamma mia. U din is-sena kemm il-tunnellata beħsibkom tiġru? Qed nikkalkulaw bejn u ieħor 55 tunnellata. 55 tunnellata ta' piet. Mela ħana raw se jkun il-kontribut tagħna f'dil biċċa tax-xogħol kollha. Karlo, eh, ejja jara issa x'issa joint venture kien di ta' tappijiet. Dawn huma tappijiet eh, Daniel li kif taf kienu qed iġibulna l-mistidna tagħna jiġifieri aħna qisu kellna eh, medja ta' tlet personalitajiet fil-ġimgħa fuq 12 il-ġimgħa. U xi ħbib tagħna wkoll ikkontribwixxew Tiżinhomna ftit? Mela, le. Eh, x'taħseb? Karlo, naħseb aħjar tgħinu ftit għax jiena ma Iva. nixtieqx il-libsa Din. nagħmlilha d-dannu. Mela, ħa nibdew bl-ewwel borża tagħna, Għandna kważi 4 kilos hawnhekk. kważi 4 kilos Iva. kif qegħdin taraw, tajjeb mela dik Iva, issa. sista. Jista' jieħodha Karlo, Iva. għandna l-kaxxa.

13-il kilo, kważi fi 13-il programm għax hekk kellha tkun. Eżatt, kilo kull darba. Kilo kull programm. Mamma mia, jiġifieri huma jidru ħsieb, imma fil-verità mbagħad meta meta tagħmilhom flimkien eh, ikun hemm eh, kien qed jgħid li li tunnellati sħaħ. Miljuni ta' tappijiet jinġabru fis-sena, ġifieri nikkalkulaw bejn uħor 18 miljun tapp fis-sena jinġabar għall-istrina. Però kull tap jott. Kull tappju. Kull tappju. Iġifiri, tarmux tappijiet jekk ma taqlawhomx mal-flixkuna. Aqlawhom żommhom ġo borża tfawhom il-garax ximkien, saqsu fejn tridu tiħduhom u nirriċiklawhom did-darba għall-istrina. Karlo qed jaddinna l-ħin u iva. naf li l-estate il-proġett tiegħek ukoll ara daqsxejn tal-ġenni. Kemm jagħmel affarijiet sbieħ ftit ħin. Mela din minn bima taċċina fil-kamra tas-sodda. U jkolli naqbel miegħek illi din id-darba ix-xema l-kannella għamlet effett vera interessanti, speċjalment eh, fil-partijiet li ktar fondi biex ħarġet id-definizzjoni. Iva. Ġmiele eh, ġibta. Dik iva, kienet bibba ta' kxina li kienet se tintrema den. U bidila din il-bicċa kapolavura, xek nejdila jien kapolavur. Prosit. Grazie. thank you Daniel, thank you dan li kont mana. Carlo, inti thank you dejjem u għax iva. ġifiri my partner in crime. Grazzi lilkom illi segwejtuna eh, għal din l-edizzjoni wkoll tal-programm Vale u matul l-edizzjonijiet li għaddew. Għanna niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi għal darba oħra, grazzi tal-kummenti tagħkom fuq Facebook, grazzi lil kru. Niltaqgħu. Ciao.